Ers y 50au, mae menywod Cymru wedi bod wrthi'n cystadlu'n frwd am goron enwog Miss Cymru.
Bron i 70 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r gystadleuaeth mor glamorous ag eriod. Croeso i Miss Cymru 2025. Pwy ti'n cefnogi? Avi Majors, come on. A ti'n meddwl bod Avi mynd i ennill? A dw, mae gyda siawns ardderchog o ennill. Felly, beth sydd wedi dod â chi i gystadleuaeth Miss Cymru eleni? Fy merch fi, Mia Thomas. So, mae Mia'ch ffrind chi, y ddwy ohonoch chi, yn gystadlu heno. Sut mae'n teimlo? Mae'n mae nerfus, ond mae'n joio. Mae wedi cael gymaint o cyfleoedd fab i wneud pethau. Wel, cyn bod y sioe yn dechrau, cyfle i ni fynd cefn llwyfan i weld Pwy allen ni ffindo? Shwt ti'n teimlo? Bach yn nerfus ond mwy gyffroes fi'n meddwl i eto i fod fan hyn a jyst bod yn y foment mae fe jyst mor anhygoel. Mae'r final heno, shwt ti'n teimlo? Da iawn, dwi'n dwi mor cyffroes.
Wel, nes i penderfynu cwpl o fisoedd yn ôl i jyst mynd amdano fe a gweld, gweld be oedd yn dod o fe. A rhywun yn y teulu beth wedi gystadlu mewn rhywbeth fel hyn o blaen? Do, so mae nain fi, nath hi dod yn ail yn Na! Miss Cymru, ie. Yeah. So mae yn y gwar y cystadlu yma. Ie. yeah.
Neu Ellie, so ti dyn nhw wedi gwisgo eto ar gyfer y sioe, mae rollers dal yn dy wallt di. Sut ti'n timlo? Dwi ddim yn barod, yet. Honestly, mae profiad yn anhygoel. Mae Miss Wales Organisation yn empowering, exciting, ac rydw i'n... I've just had the best time. Fi'n edrych ymlaen amdano fe. Fi'n meddwl bydd e'n, oh, just Bydd e'n arbennig. Chloe, ti'n chwifio'r faner i Rydaman heno, sio ti'n tymlo? O, rwy'n teimlo mor browd, achos mae'n lle bach, pentre bach, a mae neb wedi clywed o fe, mae pawb o Caerdydd, ond beth am Rydaman? Rwy'n dod i represent women, i dangos am menywod draws y gwlad, gallu chi wneud beth sy'n moyn. Rhyw beth am y safon mae hyn o'n nawr? O, mae rai fi wedi, mae Lenny'n safon reit dda. Mae sawl un o'r merched wedi dod nôl ar ôl ceisio yn y gorffennol. Mae hwnna'n meddwl bod profiad 'da nhw, maen nhw'n gwybod beth i ddisgwyl, maen nhw'n gwybod beth i wisgo. Hefyd, wrth gwrs, y beirniaid yn eistedd o'ch blaen chi'n cwestiynu chi. Mae hwnna, mae rai' fi weud, yn anodd iawn. A tair munud s'da nhw ateb y cwestiynau. Christine, you won back in 1977. You know, what did it mean to you and how did it feel? It was brilliant, actually, because I didn't think I was going to win. It was amazing. A be nath ennill Miss Cymru i wneud i ti fel person a o, o ran dy yrfa di hefyd? Mae ennill Miss Cymru wedi newid fy mywyd i'n gyfan gwbl rili, t'mod ma' 'di rhoi shwd gymaint o hyder mewn i fi, t'o' my- my- myn' i Miss Byd yy a cwrdd â menywod o gwmpas y byd i gyd yn gyrfa fi, fi nawr yn gweithio yn y byd darlledu chwaraeon felly ma' shwd gymaint o dryse 'di agor i fi hefyd. Edrych ymlan i weld pwy sy'n mynd i ennill heno. Ma' nw gyd wedi gweithio'n galed. Ma' ambell un fi'n teimlo sy ar rhywbeth extra na ni'n edrych am yn Miss Cymru, a rhywbeth bach special, a star quality, ond pwy eitha hi, sai'n gwybod. A dyma ni, y foment fawr, pwy yw'r Miss Cymru newydd? And the title, Miss Wales 2025 goes to... Helen a Hwg.
Wel, ni drai wedi llongyfychiadau i'r enillwyr. Dyma nhw yn fan hyn. Noswaith dda, sydd i chi. Congratulations. Thank you so much. How are you feeling?
Oh, I'm just overwhelmed. You know, I've dreamed of this moment for forever, really. And I couldn't believe it when they called my name. Oh, well, llongyfychiadau enfawr.
A mwynhad y noson.
Enjoy your night.